Вот, яз җитте, аланнар, хәерле кич кир булып килә инде. Менә карагыз, сулар ага. Менә нинди. О, менә аппак карлар имеш шунда хәзер. Ямсыз, ямсыз карлар. Каралып беткән, пычрак белән. Әйе. Менә шулай яз җитте. Менә эреп ята инде. Аллаһ шөкер, исәннәргә тиз узды гомер. Караган гына ик, көзгә генә кергән ик. Кышы да чыкты, көтә-көтә. Исән кешегә. Менә матурлык юк инде монда, конечно. Менә моннан каян чыгарбыз инде? Әйе. Менә сулар ничек алган. Менә. Пычрак. Ой, ой, аяк киемем пычраттым. Менә язны карагыз, иптәшләр. Кем чыгып йөрми? Менә кояш чыкмады ахыр болыт астыннан. Менә. Ярый, сабылды. Так, менә магазинга килдек. Матур чәчәкләрне карыйгән.

Бер роза белән тора. Киммәт. Да, акчаны җитмәс монда мала. Пенсияң җитмәс. Ага. Мысы кастоле. Балаларга матур иттереп ясалган. Хәерле көн. Хәерле кич. Булып килә инде. Минем Карап баручылар, подписчикларым, менә карагыз әле, без кибеткә түгел, без һава суларга гына чыктык әмма урамга бүген. Хәзер инде по пути, по пути кердек магазинга. Әмма бер нәрсә дә кирәкми иде кебек, но без әллә нәрсәдер тутырып кайттык. Менә. Менә бурный кисата, әмма сата огородка. Хаш. три бума три бурный кислота менә ниткәч бетли башлагач яфраклар челтәрләнә башлый бер заман шуны сиптерсәң бик әйбәт менә монысы гуммат калия алдык сиптерергә пикировать иткәндә дә тамырларын яхшырта витаминнары да бар аны раз разный разный аны Әйе, менә. Э, бик әйбәт. Әйе, биогумус. Әйе, монсы да э, күчереп утырткач, тамырларын да яхшырта дип язган инде. Тамырлар өчен дә, көч бирер өчен дә. Әйе, улучшает качество плодов дигән, повышает урожайность дигән. Шулай булса,

Дрожжи тоже кирәк инде менә. Аны тоже алдык 40 сум инде. Әйе, зубный паста обязательно кирәк. Әйе, сметана. Мен моны юн дип 109 дип тик күрдем дә, ул 149 да 90 булган. Әйе, тәмле булырмы, юкмы? Менә 20 процентный Әйе. Менә бу пачкалы чәй качакны иренәсең бит инде чәй заварить итәргә. Тотасың да саласың кайнар суыңа. Әйе, җылытасың да. Әйбәт чыга, ни буяу гына булмаса. Әтәләр бит инде пакетларда шундыйрак нәрсәне әйтәләр. Белмим, анысын аңламыйм. Дөресме, дөрес түгелме? Менә мондый макарон ашыйсы килде. Кыйммәтле булса да алдым әле. Так, 100 граммы

Әй, бысы инде обязательно кирәк. Так что, так что, менә бөтенесе бергә 952 сум булды. Әйе. Хас уларга дип кенә чыккан ик. Менә алар бүген алмасаң, иртәгә кирәк, берсе кемгә кирәк. Менә шулай иттереп, Аллага шөкер. Пенсияне башладык. Икенче көнен инде шулай тәмнәп ашарга ятсын, файдага булсын. Ярар. Булган әйбер булган булып тора. Менә бу менә бу манго сугын яратам аннары. Ай, шундый тәмне ул. Әйе. Менә хәзер мин аны итеп тә карыйм. Әгәр Ой. Ой, кара, ничек ачылмый. Бик кенә тиз генә ачырсың мына. Ана. Опа. Ой. тәмле шуны алып эчәм хәзер мин эчәсем килә шундый сук ниша болайдыр мангосы бармы рәсеме бар менә шулай иттереп күп иттереп эчәм мин очень вкусный очень тәмле приятного аппетита всем Вот, рәхмәт караганыгыз өчен. Исән сау булып торыгыз, сау булып торыгыз.